Ond mae o'n, mae o'n ddrwg i bawb. Mae'r sefyllfa da ni'n wynebu leni yn y sefyllfa da ni, anoddod da ni rioed wedi i wynebu. Um, da ni'n mynd i fewn. Mae'r mae storm perffaith. Da ni'n gweld cynnydd mewn angen am gwasanaethau. Da ni'n gweld llai o arian dod i fewn i ymataf i'r angen yna a 'da ni'n gweld yr argyfwng yym costa' byw hefyd ar b- ar bobol a felly ma' gosod y gyllideb 'leni yn ofnadwy o anodd a dim ots pa adran 'dan ni'n edrych ar ar dorri gwasanaeth ma'n mynd i effeithio yym rhywun ond be' 'dan ni 'di trio neud yma eleni ydi trio defnyddio'n arian wrth gefn gneud toriada mewn gwasanaetha a cynyddu'r dreth cyngor fel bo' 'na ddim fel bod o yn bod ni'n cyd-bwyso'r gyllideb fel yma, ond dydy cyllidebau fel hyn ddim yn gynaladwy a ma' raid i'r Llywodraeth ddechrau ariannu y cwrs gyhoeddus neu fydd 'na ddim gwasanaethau cyhoeddus werth ei gael ar ôl. Da ni 'di bod yn ffodus yma yn Ynys Môn ers 2017, da ni wedi bod yn cynyddu'r nifer o arian wrth gefn oedd gennym ni er mwyn dyddiau fel hyn. Yym yr yr her ydi unwaith ma' rywun yn defnyddio ei arian wrth gefn ma' 'di mynd am byth felly eleni 'dan ni'n defnyddio dros pedair miliwn o arian wrth gefn i falansio y gyllideb yym a flwyddyn nesa by' raid i ni ffeindio hwnnw eto yym a mae o'n bryder yym pan ma'r arian wrth gefn yn diflannu be' fydd sefyllfa ariannol y cyngor ond eleni mae o'n amddiffyn mwy ar y gwasanaethe Ac er bod y treth cyngor yn ofnadwy o uchel mi fysa fo 'di gorfod mynd yn uwch i orfod balansio'r gyllideb. Mae hwn 'di bod yn yn 'dan ni wedi mynd yn ra- raddol at y premium tai gwag yy a neu yn enwedig at ail dai a y cynnig leni 'di bod yn mynd o saith deg pump y cant i fyny i gant y cant yy mae o'n mynd i helpu eleni oherwydd 'dan ni 'di neud y penderfyniad bo' hwnnw'n dod yym i'r cyllideb refeniw er mwyn amddiffyn y gwasanaethau, gan bod ni'n gwybod bod gennyn ni dal arian wedi clustnodi i gefnogi ein prynwyr tro gynta'. Yn anffodus leni, fel glywon ni'r Prif Weinidog yn deud yn ystod yr haf, fydd faint o arian sy'n dod i Gymru ddim yn ddigon chwaith, yym. a a a 'dan ni'n sôn am am filiynau ar filiynau o yym o arian sydd ddim yy cy- o ddim digon o arian yn dod yma i nhŷ Gymru wedyn yn amlwg pan mae o'n gyrradd y Llywodraeth yn Cymru ma' nw'n gofo blaenoriaethu yy ma' n'w wedi blaenoriaethu'r gwasanaeth iechyd fel 'dan ni'n di- gyd yn deallt a ma' n'w wedi roi cynnydd yn gyfartaledd o dri pwynt pump y cant i llywodraeth leol yng Nghymru yy ma'n Ynys Môn yy 'dan ni 'mond 'di ca'l dau bwynt pump y cant yym o gynnydd ond mae'r bwlch gwirioneddol 'da ni'n gwynebu yn 8.9 y cant, felly does 'na ddim digon o arian yn dod o Llywodraeth Llundain i Llywodraeth Cymru, a wedyn does gan Llywodraeth Cymru ddim digon o arian i roid i lawr i gynghorau, a dyna pam mae cynghorau sir ar draws Cymru yn gorfod torri gwasanaethau, yym gwneud yym arbedion o ddefnyddio arian wrth gefn a cynyddu y treth cyngor, yym a mae bob cyngor yng Nghymru yn yr un sefyllfa. Wel, mae o ar fudd i bawb bo' ni'n diogelu gwasanaethau cymdeithasol oherwydd does 'na'r un o ni'n gwybod pa ddiwrnod fyddan ni ar eu gofyn nhw. Yym ma' hwn hefyd yn wasanaeth statudol 'dan ni'n gynnig fel cyngor yym a 'dan ni'n diogelu nifer o blant a theuluodd yma ar yr ynys ond hefyd yn gofalu yym am yn oedolion oedrannus a phobl ag anabledda ac ac angan ein cefnogaeth ni. Mae diogelu a gwarchod gwasanaethau cymdeithasol yn allweddol i bob un ohonon ni. Ond, eleni, mae'n bwysig i mi nodi, dan ni yn gorfod edrych ar y cyllidebau yma yn fanwl iawn. Dan ni'n, dan ni 'di wneud toriadau 'wan ers dros 13 o flynyddoedd, mae hwn yn gael effaith, yym, ond dan ni isio trio gwarchod y gwasanaethau yna sydd yn edrych ar ôl y rhai mwya' bregus yn ein cymdeithas, a mae digartrefedd yn un o 'heini hefyd. Mae'n bwysig bod fi'n yn nodi fama nad dim penderfyniad 'da ni'n ei wneud yn hawdd yma yn y cyngor ydy gosod y treth cyngor a torri gwasanaethau. Yym, 'da ni mewn sefyllfa argyfyngus yym fel cynghorau ar draws Cymru a dwi'n pryderu'n fawr iawn be' fydd ein gwaddol ni yma i'r genhedlaeth nesa'. Mae addysg yn cael toriadau, mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu edrych ar ag ag yn neud arbedion. Mae'r holl gwasanaethau hamdden, yym, llyfrgelloedd, mae bob dim o dan y choedwydr, yym, a dwi'n bryderus iawn am be' sydd i ddod. Mae angen i'r llywodraethau sylweddoli gwerth y gwasanaethau cyhoeddus yma i'r cyhoedd.